Ndakũgeithia mwĩrorei wa tabarĩra ĩno ya gũthuthuria kĩrĩra. Ũyũ nĩ host waku mũtabania ng'ang'a mũcina, ndungata ya Ngai, njohere mehia na ĩkahonokio, ĩgatherio na ĩgakũrwo nĩ ũndũ wa thakame ya mũrũ wa Ngai. Na ngakena nĩ ũndũ wa we kũnyitanĩra na niĩ nĩ ũndũ wa gũtwarithia tabarĩra ĩno na mbere. Nĩgetha tũthuthurie kĩrĩra nĩ tondũ twambĩrĩirie na kũigua atĩ kĩrĩra ti watho. Kĩrĩra nĩ mataro kana mawoni. Na mataro na mawoni magĩrĩire mũndũ aheo agathuthuria. Na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ona hwainĩ ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũkũgĩa na kanya kangĩ ga gũkĩgĩa na kahinda ga gũthuthuria kĩrĩra. No mbere ya twanjĩrĩirie gũthuthuria kĩrĩra kĩa ũmũthĩ, Nĩ ingĩhoya wĩtĩkĩre tũnyitanĩre hamwe tũhoe nĩ getha twarĩrie mũthuthuria ũrĩa mũnene wa na wa ma wa kĩrĩra, nake nĩ we Ngai wa arĩa othe marĩ mĩĩrĩ na Ithe wa maroho mothe. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, reke tũhoe. Nĩ twagũtĩa mũno Ngai, we wombire na nduombirwo, warĩ kuo, wĩ kuo na ũgũtũũra kuo tene na tene. Ndũgarũrũkaga na ndũcenjagia. we nĩwe ngai ũrĩa arĩ wendo nĩtwakena nĩ ũndũ wa kanya gaka watũhe tũnyitanĩre nĩ ũndũ wa gũthuthuria kĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ igũrũ rĩa ũndũire kĩrĩa ndĩrahoya nĩ atĩrĩrĩ awa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo uria ũmenyo waku njurĩria ũmenyo waku njurĩria gũtaũkwo gwaku njiyũria na ũũgĩ waku Nako kanua gakwa korwo nako ta ũrĩa warĩ na ka Mutha, bundithia na ũhotithie kuuga ũrĩa wĩ ũkwenda njuge, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mwathani Jesu Kristo. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu, Roho Mũtheru, ndakũhoya ũgĩe na wĩyathi wa kũhũthĩra ũrĩa ũkuona kwagĩrĩire, na kũrĩkĩrĩria maũndũ mothe ũmũgoocithie Mũhonokia Jesu Kristo, ũgĩĩka andũ aku maũndũ mega, ũkĩreka ũtheri waku ũmakanĩre, ũkĩreka ma yaku ĩmakinyĩre, na makĩria ma maũndũ mothe, Ũgĩtĩkĩria ũũgĩ waku ũmbĩke thĩinĩ wao. Ndoiga nĩ wega amũkĩra ngumo na ũgooci, ũthiĩ na nganja ũgwĩka na ũkĩrĩrĩrie, tondũ wĩ kĩhoti wa maũndũ mothe. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Mũrũguo Jesu Kristo ndahoya, twamũkĩra na twacokia ngatho. Amen and Amen. O rĩngĩ mwĩroreri wa tabarĩra ĩno ndagũkaribisha Ndaiga ũka nĩgetha tũnyitanĩre gũthuthuria kĩrĩra kĩrĩra kĩrĩa ũmũthĩ tũkũrora topic ya ũndũire. Twambe tũranie ũndũire nĩ kĩĩ? Nĩ tondũ maita maingĩ ũndũire nĩ ũnyitĩtwo ũrĩa ũtarĩ. Ndiroiga ũndũire witũ, ndiroiga ũndũire wa arĩa, ndĩraria ũhoro wa ũndũire. Wanaigua andũ makiuga ũndũire nĩ ũngai, na nĩ ũhoro wa ma ũndũire nĩ ũngai. Ũndũire nĩ maũndũ marĩa meho, ti mũndũ wamekĩrire ho. Ona mũndũ ndarĩ na mũcango ekire nĩgetha makorwo ho, amakorire oro ũguo. Na hĩndĩ yake yakinya ya gũthiĩ, akamatiga oro ũguo. For example, rũĩ. Ndũrĩ wona rũĩ rũgĩikũrũkia maĩ rũroretie na rũgongo. Njũĩ ciothe either nĩ gũkũ kana nĩ kũ, njũĩ ciothe ciroragia maĩ na kĩanda. Ũcio nĩ ũndũire. na ti mundu watumire gukorwo kuhana uguo mundu akorire uguo na agatiga kuhana oro uguo ucio ni unduire imera imera ti mundu waciekirire imera mundu ni gukora acikorire cieho na gutingicenjia unduire wa uhoro eh, wa imera ni unduire ngai ekirire ucio ni unduire tume hau tuke kuri andu mwana wa mũirĩtu arĩki gũciarwo agimara he stage egũkinya ũndũire wa ũmũtumia ũkanjia kũmũkora ũkona gĩthũri kĩratũrĩte kĩ flat rĩrĩa ararĩ kana no rĩu nĩkĩanjia kũimba nĩanjia kũgĩa nyondo na toro ũguo makĩri ma kwanjia kũgĩa nyondo nĩanjia kũgĩa na thikũ cia ũtumia Ũcio nĩ ũndũire, nĩ Ngai wekĩrire, hatirĩ mũndũ wĩna contribution. Ũcio nĩ ũndũ wekĩrirwo no gũtũũra ũguo. Ũndũire wa kuga atĩrĩrĩ, mũthenya weheragĩrĩ- wehagĩrĩrwo nĩ nduma, nduma yehagĩrĩra mũthenya ũke. Naguo harĩa mũthenya ũkuumagara, ũkoimagara, ũgakinya nĩ gũthũa, ndume ĩkaingĩra. Ũcio nĩ ũndũire, na gũtirĩ kĩndũ kana ũndũ mũndũ angĩcenjia. Akorire ũguo na agatiga ũguo. Na nĩ ũhoro wa ma atĩ ũndũire nĩ ũngai. No rĩu harĩa confusion yũkagĩra, nĩ mĩtugo na ũndũire wa andũ. hĩndĩ ĩrĩa andũ manjia gũthondeka ũndũire wao nĩ ũngai mm -mm, mm -mm. ũndũire wa andũ ti ũngai ũndũire wa andũ nĩ ũ andũ acio ũgakora ithuĩ agĩkũyũ nĩ kũrĩ kĩrĩa twĩtaga ũndũire witũ wathiĩ kũrĩ njaruo nĩ marĩ kĩrĩa metaga ũndũire wao wathiĩ kũrĩ arĩa angĩ nĩ marĩ kĩrĩa metaga ũndũire wao no ti kuga ũndũire wao nĩ ũngai ũndũire wa andũ Nĩ ũũ andũ acio, mĩkĩre yao ya maũndũ. Na thĩna nĩ atĩ ũndũire wa andũ maita maingĩ nĩ ũhĩngĩcanaga na ũngai. Jesu arĩkia gũka, opposition ĩrĩa atũnganire nayo nene mũno nĩ ya ũndũire wa Ayahudi. Ti ũndũire wa Ngai, ũndũire wa Ayahudi. Athuri mamũkoraga makamwĩra, Ithuĩ ũndũire witũ tũtiĩkaga ũguo. Maithe maitũ ũguo tiguo maatuonirie. Ũndũire nĩ ũndũ andũ mambĩrĩirie, nĩo manjirie na rĩngĩ no mũndũ ũmwe woimĩrire akiuga tũrĩkaga ũũ. Na nĩ ma andũ makĩona nĩ wega na makĩũkũria, makĩũkũria ũgĩtuĩka ũndũire wao. No ti atĩ ũndũire ũcio wao nĩ ũngai, apana, ũcio nĩ ũ o. na ningĩenda gũthoma maandĩko me haha nĩ ũndũ wa, wa gũkuonia atĩ ũndũire wa, wa andũ maita maingĩ nĩ ũhĩngĩcanaga na ũngai thĩinĩ wa mathayo ikũmi na ithano maandĩko maratwĩra atĩrĩ kwanjĩrĩria oro hau na rĩrĩ thutha ũcio afarisai amwe na arutani watho magĩũka kũrĩ jesu moimĩte jerusalemu makĩmũria atĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga arutwo aku mathũkie kĩrĩra gĩa athuri Ĩĩ. M- matiĩthambaga moko rĩrĩa mekũrĩa irio nake jesu akĩmoria atĩrĩ na inyuĩ na inyuĩ mĩ- mũthũkagia watho wa ngai nĩ ũndũ wa irĩra cianyu nĩkĩ nĩwona hau he maũndũ mengĩ ma- merĩ magĩa na conflict kĩrĩra kĩa athuri na kĩrĩra gĩa kiugo kĩa Ngai. Ũndũire wao nĩ wahĩngĩcana na ũngai. Aya nĩ athuri na maandĩko matwĩra moimĩte Jerusalemu na hĩndĩ ĩyo maramũkora kũndũ gũgĩtwo Kapanaumu. Mathiĩte rũgendo rũraihu mũno no matithiĩte gwĩka kĩndũ kĩngĩ, mathiĩte gũtuĩria nĩ ararũmĩrĩra mĩtugo itũ.

nake jesu akĩmũũri- akĩmoria atĩrĩ na inyuĩ-rĩ mũthũkagia watho wa ngai nĩ ũndũ wa irĩra cianyu nĩkĩ ngenda kuga ũndũire wa andũ ndiroiga ũndũire ũnyite wega njambire gũtarĩria ũndũire nĩ kĩĩ no rĩu ndĩ ũndũire nĩ wa andũ ũndũire wa andũ nĩ ũhĩngĩcanaga na ũngai nĩ ũhĩngĩcanaga na kiugo kĩa ngai aya athuri arĩa ao nĩo marĩ custodians a ũndũire wa ayahudi mothiĩ rũgendo rũraihu mũno ti moke mathikĩrĩrie kiugo kĩa ngai kĩrĩa jesu aheanaga ti moke manyitanĩre nake gũtungatĩra kana kũruta wĩra wa ngai mokite tu kumuchunguza kana ni ararumirira unduire witu na undu uria munene mona munene muno andu acio matareka ni gwithamba moko na maigua mahĩahĩa na maigua ah tũtingĩkirĩrĩria rĩngĩ ũyũ nĩ agĩire ũndũire witũ kĩene mũno mamũkora mamũũrie mwathani nĩkĩ gĩgũtũma arutwo aku magatharaũ kĩrĩra kĩa athuri makarega kũhingia ũndũire witũ mangĩrĩ atĩa metethambĩte moko na ũndũire witũ ndwĩtĩkĩrĩtie ũguo jesu nake amarehera kĩũria gĩake amoria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga inyuĩ ũndũire ũyũ wanyu ũgatũma mune watho wa kiugo kĩa ngai gũtirĩ mũndũ ũrũgamagĩrĩra ũndũire wao wega na ũyũ ndiraria ũhoro wa gĩkũyũ no rĩu to ngĩrĩ mũgĩkũyũ na programu ya gĩkũyũ rĩ agĩkũyũ me hau thĩinĩ na aya angĩ othe me hau thĩinĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmĩrĩra ũndũire wao wega na mĩtugo yao wega age kũhĩngĩcana na kiugo kĩa ngai ũndũire nĩ namba harĩ thũ cia kiugo kĩa ngai na ũngai ũndũire ũkoragwo wĩ namba ĩmwe na eh, tũkũhũrana no tũkuona kũndũ kũingĩ maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa korosai igĩrĩ

Paulo akĩandĩkĩra andũ megwĩtwo Akorisai aramera atĩ nĩ ũndũ ũcio rĩ o ta ũrĩa mwamũkĩrire Kristo Jesu arĩ mwathani nĩ Akorisai igĩrĩ kuma ithathatũ thiĩi na mbere gũtũũra thĩinĩ wake mũhandĩtwo na mũgakwo thĩinĩ wake na mũkĩongagĩrĩrwo hinya thĩinĩ wa Kristo o ta ũrĩa mwarutirwo Na mũkirĩrĩrie gũcokagia ngatho. Mwĩmenyererei mũndũ o na ũrĩkũ ndakanamũtahe meciria na maũũgĩ ma maheeni ma tũhũ, marĩa moimanaga na mĩtugo ya andũ na irĩra iria cia ndũire cia thĩ ĩno, no ti kuuma kũrĩ Kristo. Ti kuuma kũrĩ Kristo. ũcio nĩ paulo arandĩkĩra akorisai na akorisai nĩ ithuĩ kahinda gaka aratũmenyithia atĩrĩrĩ thũ ya ũngai ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kristo kũrĩ inyuĩ nĩ ũndũire ũrĩa umanaga na andũ ũndũire ũrĩa umanaga na andũ na in this case njarie ũndũire ũrĩa umanaga na gĩ- na gĩkũyũ warũmĩrĩrwo wega ũkagwa ũkanji kũhĩngĩcana na ũkristo ikanjia gũtobautiana nĩ tondũ kĩ nĩ tondũ ũndũire ũroiga ũũ kiugo kĩa ngai kĩroiga ũũ ĩyo nĩyo mbara ĩrĩa yarĩ na andũ a korisai nĩ tondũ nĩ marenda kũrũmĩrĩra kiugo kĩa ngai no rĩu ningĩ mĩtugo na ũndũire nĩ iramahingica na nĩho rĩu Paulo agoka akamera haha no nginya mwĩmenyerere mũno nĩ tondũ nĩ mũkũrĩra haha gatagatĩ-inĩ eh, ndekire ũguo ngĩthiĩ gũtwara ngĩthiĩ ngĩracia ngĩka maũndũ marĩa magĩrĩire nĩ gwĩkwo nĩ- kũringana na ũgĩkũyũ nĩgetha mũndũ agĩe mũtumia na Tondũ ndathiĩte rĩa mbere na ndathiĩ he haũndũ ũndũ ũtathire wega, thutha wa mĩaka mĩingĩ maitũ akĩndũmanĩra na Ngai akĩmũhurũkie wega. Ndathiĩ akĩnjĩra ithe wa mũcii na gũkũ ndũrĩ woka. Ngĩmũria maitũ kaĩ ũkũriganĩrwo? Nĩ ndokĩte gũkũ 97. Akĩnjĩra gũkũ ndũrĩ woka. Ngĩmwĩra nĩ ndokire na ndoka. Ngũririkanie tondũ ndona nĩ ũrate gĩtaranio. Ngĩthĩnja mbũri cigana? Igĩrĩ. Na ngĩrugĩra iruga andũ arĩa ndarehete. Na ngĩtiga ngiri mĩrongo ĩtatũ. Maitũ ka wariganĩrwo? Akĩnjĩra ndinariganĩrwo. We nĩwe ũtaramenya. Wathĩnjire mbũri igĩrĩ, na niĩ ngĩthĩnja ĩmwe icio nĩ cigana ngĩmwĩra icio nĩ ithatũ akĩnjĩra na rĩu wathĩnja rĩ nĩ watigire gatindĩki akĩnjĩra ithĩnja rĩa mũgĩkũmũrwo kana mbũri igĩrĩ na gatindĩki ngĩmwĩra ĩ hĩndĩ agũrire gatindĩki akĩnjĩra nĩ mũthenya warugĩire ngĩmũria wĩ nacio ngiri mĩrongo ĩtatũ maitũ akĩnjĩra woya mũirĩtu rĩ ndwarehire riboti niĩ nĩ ndokire kũmwetha wahũrirwo baĩni ya ngiri mĩrongo ĩrĩ akĩnjũri no mĩrongo ĩtatũ ngĩmwĩra ĩhe nĩ ikũmi akĩnjĩra hĩndĩ ya athuri marĩ nyũmba rĩ mwanake ũmwe warĩa wokĩte nao magĩikarĩra metha Akĩrwo baĩni ya ngiri ithano. Akĩnjũria no ikũmi? Ngĩmwĩra nĩ ithano. Akĩnjĩra gũkũ no ngiri ithano ũngĩtia. Ngĩmwĩra maitũ tũgwĩka ũguo ĩ. Tondũ aciari akwa matirona makuire moĩ nĩ mĩrongo ĩtatũ rĩ, kana rĩngĩ nĩ niĩ itoĩ rĩ, meciria makwa matũrĩte manjĩrĩte nĩ ĩtatũ na ĩgũikara ĩrĩ o ĩtatũ. Niĩ baĩni nĩ ngũkũrehera. no rĩrĩa ngũka ũnyandĩkĩre kĩrĩa gĩothe njagiye kũrehe mũciĩ ũyũ na noguo twagĩkire ndiagĩikarire mũno ngĩgĩcoka ngĩtwara faini ngĩmũria rĩu nĩ ũguo ĩĩ rĩu nĩ ũguo ngĩmũria ũũ nĩ mbeca cigana ciũguo akĩnjĩra gũkũ rĩu wĩna ngiri mĩrongo igana at least ngĩkĩnengerwo indo iria nda ngĩkiuga nĩ ngoka hĩndĩ ĩna ndathiĩ ngĩrĩkia ũhoro wa indo iria ndagĩrĩire nĩ kũruta Ngĩguraria na ngĩtinia kĩande na ngĩcoka Nairobi. Mũtumia wakwa ũrĩa oimire kwao arwarĩire kwao kũrwara wega sawa sawa. Niĩ naniĩ ndoka guoko gũkũ ndora wega gũkĩrwara. Ngirathi ĩno gũtingĩanyitire. Ũtukũ ũmwe ngĩũria mwathani karĩ thĩna ndĩragĩrĩte. Akĩnjĩra nĩ ũrakĩrũkire. Mũirĩtu ũrĩa ũhikĩtie nĩ wa kau mbere kwĩ naya. Na gũtirĩ wĩkĩte ũguo wekire. Guo nĩ ũrarũgire. Ngĩmũria njĩke atĩa? Akĩnjĩra rĩu ũcio nĩ ũroho. wa ũndũire wa gĩkũyũ ũrakũrũithia njĩke atĩa ũkũndira naguo ũrĩa ũndiraga na ndaimono iria ici kwarĩ ũtukũ ndaũthigithire na ngĩcoka toro ngĩũkĩra guo koguo gũtiarĩ handũ na maũndũ mau mathirĩire hau No igue tatarĩ guo, tondũ ngomira maroho mau nĩ citũgĩrĩtio mũno. Nĩguo ĩrĩa ũkwĩra mũndũ mũkuũ aheagwo hinya nĩ ũrĩa wĩ muoyo. Maandĩko moigaga naguo kagui ke muoyo. gakĩrĩte mũrũthi mũkuũ ũndũire wa andũ nĩ real no ũtangĩtĩkĩrio ndũngĩgĩa hinya igũrũ rĩa kiugo kĩa ngai thwĩrĩ ĩngĩ nene ya mũndũ ũroiga nĩ aretĩkia egũthiĩ mwena wa ngai nĩ gũkorwo ũkinyĩte mĩena yerĩ ũkinyĩte kwa jesu ũkinyĩte kwa ũndũire nĩ wega gũthura gũkinya kũmwe na nyongerere njuge ũũ twarĩkani na aciari aitũ tondũ indo kũheana nĩ kĩhoto kuma kũrĩ ngai tũgĩrĩe kwekwo gũcetwo free tũgacetane free njoke harĩa nyuma njuge thũ nene ya ũthamaki wa ngai na kiugo gĩake nĩ ũndũire wa andũ jakubu nĩ arutĩire rabani wĩra mĩaka mũgwanja nĩgetha amũne mũirĩtu na maandĩko moigaga mĩaka ĩyo mũgwanja onire tarĩ o kahinda kanini Thikũ nini, na wĩkinya nĩ mũthenya wa kũnengerwo mũtumia. Na maandĩko makoiga atĩrĩ, nĩ mũndĩrenda tũthome thĩinĩ wa Genesis kĩambĩrĩria mĩrongo ĩrĩ na kenda mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithano. na keruti mĩrongo ĩrĩ na ithatũ na- na igĩrĩ nĩ ũndũ ũcio ravani agĩkĩũngania andũ a kũu othe makĩrũ akĩmarugĩra iruga no rĩrĩa hwaĩ-inĩ wakinyire-rĩ akĩoya mwarĩ lea akĩmũnengera jakubu nake jakubu agĩkoma nake ningĩ ravani akĩheana silva ndungata ya- yake ya mũirĩtu kũrĩ mwarĩ ĩmũtungatagĩre. Na gwakĩa rũcinĩ-rĩ, Jakubu akĩona atĩ aaheetwo Lea. Tondũ ũcio Jakubu akĩũria Labani atĩrĩ, Hĩ, nĩ atĩa ũũ wanjĩka? Githĩ ndirarutagĩra, githĩ niĩ- githĩ ndira- ndiratungatagĩra nĩ ũndũ wa Rakeli? Ũũhenetie nĩkĩ? Labani akĩmũcokeria atĩrĩ, Ti mũtugo witũ gũkũ kũheana mũirĩtu ũrĩa mũnini ahike mbere ya ũrĩa mũkũrũ. Ti mũtugo, ti ũndũire witũ ũcio, ũguo tiguo twĩkaga. Onakorwo nĩ twarĩte kĩrĩko, kaba nyune kĩrĩko, kaba nyune kĩrĩko tũrĩkanĩire, no ndikuna ũndũire witũ kana mũtugo witũ. ũndũire wa andũ ti ayahudi ti agĩkũyũ ti njaruo ti a ũndũire wa andũ ũkoragwo wĩ thũ namba ĩmwe na ũngai ũndũire wa ngai kiugo kĩa ngai jesu ũndũ ũrĩa wamũhingaga mũno na ahũragwo naguo mũno warĩ athuri a ayahudi na acio nĩo manyitanire na ũndini na mbia makĩamba jesu nĩ tũrĩ ũndũire witũ no tũtige kũũhĩngĩcania na ũndũire wa ngai na ũndũire witũ ti ũngai ũndũire witũ ithuĩ agĩkũyũ nĩ ũithuĩ ucio niguo oithu niguo tu definaga ithuĩ tiguo definaga ngai unduire natural ucio niguo defina mawiko ma ngai no witũ ndũ definaga ngai u definaga ithuĩ niguo tumaga ithuĩ mĩkĩre itũ tugetwo ithuĩ na mũndũ no akĩrũke ũndũire wao nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra kiugo kĩa ngai na ũndũ ire ndũgĩaga hinya hatarĩ na ngurubu igĩrĩ cia andũ cia athuri na arĩa mathire manyitanĩra they become a force no ũrĩa warũmia kiugo kĩa ngai ategũtambanĩria mwena ũyũ na ũyũ akoragwo e a force they cannot overcome. Ngũrĩkia na Jeremaya mĩrongo ĩtatũ na ithatũ ĩkiuga atĩrĩrĩ, mũhari wa kĩbaũ wa mĩrongo ĩrĩ. Jeremaya aroiga atĩrĩrĩ mĩrongo ĩtatũ na ithatũ. jehova ekuga atĩrĩ agĩkorwo inyuĩ mwahota gũthũkia kĩrĩkanĩro gĩakwa na mũthenya na kĩrĩkanĩro gĩakwa na ũtukũ nĩgetha mũthenya na ũtukũ itigacoke kũgĩa hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire rĩ nakĩo kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndarĩkanĩire na daudi ndungata yakwa o na kĩrĩkanĩro kĩrĩa ndarĩkanĩire na arawi arĩa athĩnjĩri Ngai arĩa matungataga marĩ mbere yakwa kĩahota gũthũkio. Nake Daudi akĩaga gũcoka kũgĩa na maũndũ na mũndũ wa rũciaro rwake. Nake Daudi akĩage gũcoka kũgĩa na mũndũ wa rũciaro rwake rwa gũthamakaga arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene. ũndũire wa ngai ũndũire wa andũ ndũngĩweheria wĩhokeku wa andũ kana kwaga kwĩhokeka kwa andũ gũtingĩweheria aya nĩ maremete no ambehĩta ũndũire ũrĩa ndĩnaguo na kĩroko na hwainĩ ũthenya na ũtukũ agĩkorwo no wehere O na rĩa- o na ũrĩa nderĩire Daudi no wehere ũndũire ndarĩkia na gũkwĩra ũũ mũ- mũ- mwĩroreri wakwa ũndũire nĩ ũngai no ũndũire wa andũ nĩ ũ andũ acio ũndũire witũ ithuĩ agĩkũyũ nĩ ũgĩkũyũ witũ nĩguo ũtũndibainaga no tũtige gũ confuse ũndũire tũkoiga nĩ ũngai ũguo ũndũire witũ nĩ ũngai aca ũndũire nĩ ũndũ ũrĩa hatirĩ contribution yaku kana yakwa no ũndũire witũ ũcio nĩ ũithuĩ ũndũire wa njaruo ũcio nĩ ũnjaruo ũndũire wa ikamba ũcio nĩ ũikamba no ũndũire ũtarerwo nĩ wa ũcio nĩ wa ngai atĩ mauti kenya harĩa ĩrĩ ũcio nĩ ũmbi wa ngai nĩ ũndũire wa ngai ti mũndũ wakĩhandire hau nĩ ngai wahandire Njũi kũikũrũka na gũkũ cikũrũkaga ũcio nĩ ũndaire ũmbi wa Ngai. Era tũhoe. O rĩngĩ nĩ tũgũgũtĩa mũthamaki ũyũ ũrĩtwo nĩ tha. Tũgakũnenehia na tũgakũgoca, tũgakwambararia na tũgagũtũgĩria mũno. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku. Atĩ ũndũire nĩ ũwe. No ũndũire witũ nĩ ũithuĩ. na ũndũire waku ũcio ndũcenjagia no ũndũire witũ ũcio nĩ ũcenjagia ndĩrakũhoya reke ũma ũtwakanĩre tũtige kũhĩngĩcania na tũtige kũhĩngĩcwo atĩ ũndũire witũ nĩ ũwe ũndũire witũ nĩ ũithuĩ no ũndũire waku